e tla phusha mokhanselara gore a dire se se botoka se se tshwanetseng um morafe o ore community ya dithakong le dithwaneng tsamaiso ke e re e bitsang ya se demokratiki e e leng um e leng mokgwa o o senang boiphitlho o totobetseng ene o kgotsofatsang gore baagi ba itlhopele a ward councilor candidate e sa nna rona ba re tlileng go thusang tsamaiso re tlhophang baagi ne bone ba itlhophelang ka gore tiro e ama bone mo um motseng o wa bone wa dithakong le dithwaneng e eh, raitso e eh, nna mo motseng wa gaetsho thata-thata ke lwela one kgang e setse ke ka ile thata gore go nne le metsi mo metseng wa rona le kgang ya motlakase ditirelo um eh, bašwa ba kgone go dira re bone diphetogo mo motseng wa gaetsho a re lebeletse ditlhabololo ditlhabologo mo go khansela o montšha o re mo tlhophileng gompieno jaaka e le mogomotsi metswamere a re lebeletse ditsela re lebeletse re tlhoka metsi re tlhoka ditleliniki le dikolo gaufi le boagi bo re dulang mo go bone
Eh, re tla mona tshegetso e e maleba tota ka lebaka la gore go tlhokagala nako e ntsi re nne re mo lebisa gore ga a nosi re na le ene mme ebile se a se dirang seo ga se tlholong ga ke tlholo kgologolo go go shagela mo ga ene ka gore ko o ma gore go masha mo go sone mme ano go a ko pele gone o tla ya ka gore ha e le kgato ya ntlha yone o tla ba setse a e gatile mme ebile re na le ene re ka se mo phuaganye kgotsa ra mo tlogela gore a kgobege marapo gone re na le tshologelo ka gore ba letlhakule le sha la agelwa mo go le legologolo Magaetsho ke se ga rona se wa gona gore ka se latlha ha re se latlha go itatlha rona. Eh ya ka re bule re boletse le bona gore eh e e mo magetleng a bone ya ka re setse re ba diretse le kala yana ba dire gore eh Di-doers le baagi ka kakaretso ba sapota lekoko le la UAT ebile ga ba e direle bone e le eh, ward councillor e le chairperson ba direla baagi ba ka gore baagi ba ba mo tshotlhegong e nngwe e tsitsibanyang mmele e sa ba isetseng gope e sa ba neng ditirelo so seemo sa ditirelo ke bone tshwanetse ba se fetole yaka ba kgethilwe. Dikgwetlho tse di leng teng kwa motseng setoropo wa rona kwa Itsoseng bogolo segolo go le fitshwana ga gona di a pholo light. Tlhokego ya motlakase kgafetsa kgafetsa le tlhokego ya metsi ke tsone tse di leng ditlhokego kgolo kwa motseng wa rona wa Itsoseng. Rona, moono wa rona o farologane thata le mokgwa o re direlang baagi ka teng o farologane thata le wa makoko ga re a lebelela rona re lobeletse baagi ka kakaretso go ditirelo di tle ko go bone re se ka ra tsaya sepe se e leng tsa bone ra se dira sa rona jaaka lekoko ke lekoko le fang ga le tseye mo baaging
ke rata gang ka eletsa go bona go na le diphetogo re ngokela baagi ba kry-a ditirelo tse di maleba jaaka kgelelo ya leswe ba kry-a metsi ba tlhoka botlhoka tiro bo fokotsega ke sone se ke ratang ga nka bona re ka di direla baagi ba rona mokhanselara wa itsoseng wa oto ya rona re lebeletse mesebetsi e mentsi thata ditlhabologo tse a ka re direlang tsone gobane e le motho o ratiwang ke setšhaba setšhaba se mo kgethile ka go mo rata le mafolofolo le thata-thata ke motho wa mme gantsi batho ba ba mo mme ke bone ba ba neiwang tlotlo thata ba e leng gore re ka fitlhela le gore ba ka tlisa ditlhabologo eh nka netefatsa ka gore ba fe go nne le di eh, programme tse le go di matlafatsa yalo basha gore ba kgone go jaaka temo le thuo ke nagana ka lebela thata eh, temo le thuo mo motseng wa rona eh basha ba ka tsaya karolo mo gone go ba rotloetsa go ba tsenele le dithuto tse ba di tlhophang ba sekamele thata mo temo le thuong e ke tsa gore ka re tla ka diphetogo
re tlile go mothekga re tle go mothekga jaaka re le baagi jaaka re lebeletse gore ke mosha a dire ditirelo tsa bosha mo kagong e re leng mo go yone ke lebogela go bona go tlhophilwe mogomotsemetswa mere jaaka e le mosha e le ene a tla kgonang go taboga mabelo a a tshwanetseng ka lebaka la gore go tlhokagala ditirelo tota mo lekokong le la rona la uat le le re tshepetseng mo go lone morago ga go sotlega nako e telele re tlhoka ditirelo mo dingwageng tse di masome a mararo mo tshologelong e ne e le gone mme yaanong re kgobegile marapo thata mme be re itumelela gore ka gangwe be re bona lekoko la go tshwana le uat le re nang le ditshepiso mme ebile re bone go na le matlo a setseng a agilwe go yaka ko bodibe kwa ko makhubung jaanong ka kwano ga go tlo go nna le tiragalo e ntseng yana re bona re na le tshologelo thata ke eletsa ga nka eletsa ka manontlhotlho bogolosegolo ke lwe ka sengwe se se ke nang le sone go bona tsotlhe ditlhokego tse re nang le tsone tse re le ke go tswa mo mokgatlho wa U_A_T ke lwa ke bontsha gore ke eletsa ga nka bona tse tsotlhe tse re di fentse. Go ya ka nna ka tšhebo ya ka ya matlho le go ya ka nna ka ntse ke bona re tsamaya re campaign-a ke a tshepa e bile ke a solofela gore mokgatlho wa rona wa U_A_T wa go kry-a position-e kwa ngaka modiri molema ka ditlhopho tse re lebagane le tsone tse tsa di four tsa November. Mokgatlho o wa U_A_T o na le moano o mogolo thata o e leng gore mesebetsi, ditsela, metsi, dipone, mokgatlho o, ditsholofetso tsa one le batho ba one re na le tshepo ya gore re ka di fitlhelela. Ee, molaetsa wa ka wa bofelo ko batsadi le bašwa ba ba ntlhophileng ke gore ee, ke leboga thata ba gaetsho um ga le bone bokgoni thata mo go nna ga ga nkitla ke le swabisa mme ke kopa gore le ka di um four november re ye ko di-station tsa rona re go tlhopha re rotloetse le baši ba le bašwa le baagi botlhe ba dithakong east le eh, dithakong jaaka di ikadile tsotlhe gore ba tsenele ditlhopho tseo go botlhokwa thata gore re fetole motse wa gaetsho re bone diphetogo mo motseng wa gaetsho re seke ra bona fela mo metseng e mabapi
ke tsa gore molaetsa ba ne le tshepo ka gore ka e le ngwana wa selegae e le ngwana wa legae a ne le maitseo a golela mo mo legaeng le ke nagana gore go tla nna le tlhabologo ke na le tshepo eo ebile re tla nna le tshegetso mo go yene gore re tle re mo rotloetse go dira tse di siameng molaetsa wa ka go bone ke ba raya kere emelelang Difoki tse re a re lebagane le tsone e yang re go tlhopha masepala wa rona kwa ditsobotla goreng re bone ditlhokego tsotlhe se re di tlhokang di nna teng re bona tswelelopele bogolosegolo go bašwa ba rona ba ba leng mo gae ba na le dithutego tse di maleba mme ba sena ditiro ke rata ga nka bona le botlhokatsebe bo fokotsegile tiro ke e ga ke ya bonya ope ke rata ga nka bona bana ba ba tswile kwa distrateng ke bana ba rona a re ba gogeleng mo malapeng a rona re ba fe lerato re bontshe gore ba fa tshegetso e kgolo go a ka nna ke a reng tiro e ke ya rona a re lwe mmogo ka diatla tsoopedi ke raya motho wa itlhobogileng a se ka itlhoboga ka lebaka la gore ha e le uat ra bona gore e re tlela ka bokamoso ka gore le moano wa yone ke gore ntime Mphele ngwana, moagisano wa gago a se ka lala ka tlala. Yalo moano o ntseng yalo o re bontsha re ka ya ko pele, gore ha re kopane re le maaforika re ka ya pele.
tswelelopele e ya dikgetho baagi ba na le confidence ga nka e bua ka sekgowa gore ba ba ka dira botoka thata ka go ya matlo sekai e re e agang ko ntle ga budget ya government e e namisa pelo ya utlwala gore ke budget tota e sa tsweng ko pusong e tswang mo eh UAT ka yo ka bo yona thotloetso ya rona mo go bone ke ya go ba lebisa gore kana malatsi jaaka a sa tle ka go tshwana a tshwana le yone mekgatlho ga e tshwane e tla e simolola e bua ka kgang e e batlang e tshwana mme anong o wa UAT one o na le mokgwa o ko tlhakoreng wa go sa tshepise batho dilo tse o ka sekeng wa kgona go di dira ka baka la gore ga o age ntlo hela o go agela ntlo bo o tswa o tsenya le furniture mo teng mme ebile o fana le ka di-food parcel mme ebile o fana gape le ka go tlhokomela batho ba ba sokotseng le bana lehuma le le mo lapeng ngwana a sena ditlhako ke le moagisane ke kgona gore ke tseye matsapa gore ngwana o a fitlhelele ditlhako ka lebaka la gore ke botho mo boleng gone ba re ntime o mphele ngwana um ga re ikamanye le go kopanela puso le makoko ka gore makoko a mantsi a e leng kgala le teng um ha nka bua ka manifesto le progress ya go direla metseselegae le di-communities ga re tshwane ga re tshwane re farologane thata rona re ntse re sena any budget ya ka ke buile re re baagi re ba direla botoka thata go na le budget e tswang ko pusong ka gore budget e tswang ko pusong ga e direle baagi sepe Ga re itse ko e yang teng le gompieno yana go dikgotlhatshekelo tse dintsintsi tsa madi a timetseng a setšhaba. Batho ba tshepa UAT gore e ka tlisa dipharologanyo ka gore ba bantsi ba e bone ba bona mo ba bona mo eh, eh, eh di-tvng ba bona ka mokgwa e tsamayang ka teng e ntse e tsamaya gape le mokgatlho mongwe o bitswang gote ke tau project jaanong tau project ga ba e lebelela ba bona gore uat e tsamaisana le tau project ba na le ditsholofelo ka gore ba setse ba bone tsa eh, tau project ntime o mphele ngwana Obrigado, obrigado, UAT.